Khuazaram kipin a kan lengtu Chinmi ulenau vialte Chin News Channel in kan in don hna. Atu zong vaupi zarhthumnak thawng rak zamh ṭhan cang lai. Reverend Dr. Ṭuan Peng Thang biahalnak kuat a duhmi caah Kan hnu zarh chungah Rev. Dr. Ṭuan Peng Thang nih thawngṭhabia le Baibal ca a chimmi chungah mi tampi nih biahalnak tuah an duh. Cun biahalnak rak tuah ciami zong a leh manh hna lo caah CNC nih tonnak ngei dingin an hal. Hi tonnak cu live in vawleicung ramkip ah thlah a si lai i cu tonnak ah biahalnak tuah na duhmi tete a um ahcun CNC ah rak kua law CNC nih mipi aiawh in halnak a tuah te lai. Cun keimah pumpak in rat i hal ka duh tiah na ti ahcun nangmah pumpak zong in rat khawh a si te lai. Tonnak hmun le caan cu CNC thawngzamhnak hmang in kan in thanh ṭhan te hna lai. Biahalnak kuat na duh ahcun chinnewschannel.editor@gmail.com ah kuat khawh a si. Kum thong hnih le kum hleng ah thimnak ah Chinnu Cherry Za Hao tel aa tim. Ramkhel rian lei ah a cawlcangmi le nuhrin covo lei ah cawnpiaktu a simi Chin Nusal Cherry Zahau cu kum thonghnih le kum hleingah thimnak ah vuanci ṭhutdan cu aa tim tiah Erawari nih a ṭial. Kum sawmthum le kum thum a simi Cherry hi kum thonghnih le kum hleihnih Chin Progressive Party ah chungtel a si i ramkhawmh level in maw silole ramkulh level in dah aa cuh lai ti cu biachahnak a tuah rih lo. Cherry nih ramkhel rian lei ah a cawlcanghnak ah Chinmi hna cu hitihin an si tiah a chim. Nu hna aw theihpiak an si lo caah thleidannak ka um. Nu hna an dirhmun santer deuh ding. Cun mipi zong kan nuhrin covo kong hngalhnak kan chambau. Tuchan ah Chinram cozah nih lam le inn an sakmi pawl kha cozah nih mipi bawmhnak a pekmi tiah an ruah. Asinain a ngaingai ti ahcun cozah nih mipi bawmhnak an pek a si lo i an riante an ṭuanmi tu a si tiah Cherry nih a chim. Hi thimnak ah teinak ka hmuh ahcun nu le mino caah rian ser, tlunkalnak lam le telecommunication lei ṭhanchoter hi kaa timhmi a si tiah a chim. Chin Progressive Party nih Chinram caah ṭhutdan pahlei riat a ummi chungah ṭhutdan panga an lak i ṭhutdan paruk cu ralkap nih an lak. Australia Chin Community upa le Immigration Minister tonnak Vaupi na hleinga ah Minister for Immigration and Border Protection Minister le the Honorary Peter Martin Member of Parliament he tonnak caanṭha kan ngei kho tiah ACC Secretary Pu Lian Din Hmung nih a chim. Kawlrammi aiawh in le Chinmi aiawh in ACC President Pu Hre Ling, ACC Secretary Pu Lian Din Hmung le Karen in minung pakhat an sawm hna. Kumthong ne le kumhlei nga in kumthong ne le kumhlei ruk caah Australia nih a ngeih hna dingmi humanitarian program kong an ceihmai pi hna. Malaysia le India ah a ummi Chinmi hna caah biachimnak caanṭha an ngei kho. ACC nih cathluan zong pakhat an pek chin hna. Atutan hi Hniang August ni kul le nikhat kumthong ne le kumhlei li ah Prime Minister Tony Abbott he i tonnak caanṭha an ngeih hnuah Immigration Minister he i tonnak caanṭha an ngeih ṭhan hi a si. ACC min in Chinmi caah kan ti khawh tawk in biachimnak caanṭha kan ngeih khawh caah kanmah tawk in kan i lunghmuih ngai. Pathian min zong kan thangṭhat tiah ACC President le Secretary nih an chim. IS chungtel ah ruahmi tlaih an si ṭhan. Australia ram ah Muslim ralhrang an um ti hngalh hnu in palek nih hmun zakip in hlethlainak an tuah. palek hriamtlai zahnih tluk aa telmi dubbed operation rising nih mitlaihnak nawl catchuah i ken in melbourne nichuah thlanglei ah a ummi mino panga cu anzac-day ah thilsual tuah timh lunghrin ruangah zarhteni zingka suimilam pathum ah an luh hnawh hna nary warren hampton park harlem le ummemering ah a ummi lunghrinmi minung panga cu an tlaih hna i an tlaihnak hna an inn chungah cun namte le vainam zong an lak chih Hi mino hna hi Abdul Numan Haida he pehtlaihnak an ngei lai tiah an puh hna. Abdul Numan Haida cu nikum ah Endeavour Hills ah palek pahnih namtein a sawh hna ruangah palek nih thi lakin an rak kah. Kum hleiriat a simi Sevdet Besim cu ralhrang thil tuah aa tim tiin sualpuh in an hren a si. A dang pakhat Hampton Park i an tlaihmi zong ralhrang thil tuah timhlamhnak a ngei tiin sualphawt a si ve i hren a si ṭhiam ve. A dang pathum hna cu biahal ṭhan te ding ah an thlah hna. Australian Federal Police Acting Commissioner Michael Fallon nih mino panga hna hi kan rak ngiat lengmangmi hna an si tiah a chim. Australian Federal Police Acting Deputy Commissioner Neil Gohan nih Anzac Day ah mi hngawngtan an i tim hrimhrim tiah chim khawh a si lo. Nain namte hman an i tim i palek pawl tuk ding timhtuahnak an ngei tiah zumh a si tiah a chim. Prime Minister Tony Abbott nih ralhrang buainak ṭih in Anzac-Day sundawinak ah maw chuah loin um lai ci u, mi tam khawh chungin chuah i tim ko u, tiah a chim. Victoria Police Acting Chief Commissioner Tim Cartwright nih hi Anzac-Day ah mipi kan himnak ding caah a hleikhun in ṭuanvonak kan i zuam lai tiah a chim. Australia ah ISIS minung pawl hi za le sawmnga hrawng an um tiah Foreign Minister Julie Bishop nih a chim. ISIS chungtel a simi Australia minung sawmthum an thi cang. Kan hnu zarh sikpa November thla chungah ISIS ralhrang hrin ah ral a tumi Australia miphun hi sawm sarih le pakhat an si. Thlanga chungah minung pakua le pakua an karh ṭhan i zakhat an phan tiah zumh a si cang. Hi ISIS ralhrang sinah raltuk aa thawhmi an karh bangin a thimi zong an karh ve. An zatein a thimi hi minung sawmthum an si cang. Palek nih ram chungah hlathlainak an tuah cun IS sinah raltuk ah aa thawh dingah ruahmi an passport pawl zakhat leng an khampiak hna. Nain mah vialte hi ISIS raltuknak an kal kho ṭhiamṭhiam ko tiah Attorney General George Brandes nih a chim. A hnubik a thimi ahcun Australia model zong a si balmi Shahi Jamal a si. German wings vanlawng a tlami philhlonak an tuah. A luanciami Vaute thla ah France ram i a tlami German wings vanlawng chungah aa telmi minung hna philhlonak caah ceremony an tuah. Germany ram Cologne khua ah Khrihfa biakinn pakhat ah philhlonak cu an tuah i vanlawng tlak ruangah a thimi hna sahlawh rualchan minung zanga hrawng an i tel kho. Germany vuanci simi Angela Merkel le France le Spain vuanci hna le vanlawng company ransang pawl zong an i tel kho. ISIS ukmi vawlei cheuli cheukhat an lak khawh ṭhan cang. Kan hnukum hniang August thla ah khan Iraq ram ah ummi ISIS pawl cu America nih vanlawng in kah hram an thawk hnu in ISIS pawl nih an ukmi vawlei Cheukhat cheukhat cu an zamtak cang hna tiah America Pentagon ralkap zung nih biachimtu pakhat nih a chim. ISIS pawl an tlak caan a phan cang tiah chim ding cu a tuan tuk rih. Nain, America nih vanlawng in a kah ruangah le Iraq ralkap pawl nih vawlei lei in ISIS pawl an hrawhhral khawhmi hna cu zeihmanh zumh lo ding a um lo tiah ralbawi Steve Warren nih a chim. America nih vanlawng in ISIS an tuknak hna cu chap chin lengmang selaw kan duh ko tiah Iraq phuanci Haira al-Abari nih a chim. Tuluk thongtlanu thongkum sarih an thlak. Tuluk ram cu a ram biathli a zuh caah thongtlanu pakhat cu kum sarih thong an thlak. Kum sawmsarih le kum khat a simi thongtlanu Kyaoyu cu Tuluk rampi biathli a simi ramdangmi hna sinah phunglam he aa rak kalh in a kuat hna tiah Beijing biaceihzung nih an chim. Cuti a zutmi thawngpang cu democratic system, social organization le media pawl cu uk ding le rangh ding in timhlamhnak an ngeihmi thawngpang a si. Thongtlatu Gao Yu nih cun sualnak ka ngei lo i zaangfah nawlnak ka tuah lai tiah a chim. Atutan i thawng kan zamh khawhmi cu mah vial hi an si. Thazaang a kan petu nan zapi te cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Hmaizarh zong na kan len ṭhan lai ding in kan in sawm.